Helo a croeso nôl i fy sianel. Heddiw dwi'n mynd i sôn chydig am dillad fi, pam bod dillad yn bwysig i fi, be dwi'n edrych am pan dwi'n prynu dillad. T'ma' ma' hyn yn mynd i fod bach fel cwpwrdd dillad Esper Grec style, ond dwi yn dlawd so does gynna i ddim cwpwrdd dillad, ma' gynna i y real dillad hyfryd yma o IKEA. sy'n eitha rickety sy'n edrych fel bod e'n mynd i gwmpo drosodd. A hefyd, does gynna i ddim Niapari yma. Falle ddylse fi gael fel gwyneb Niapari ar stick fel Miranda. Ond ma raid i fi ddeud ma'n eitha neis cael teithio'r wlad. Dyma ni'n dechrau!
Dwi yn licio dillad rili lliwgar a rili out there. Mae gennai lot o animal print. Mae gennai bach gormod ar y ril yma. T-shirts crysau, dwi'n rili licio hwn. Leopard ydi hwn ond mae o'n eitha sheer hefyd fel ooh. Darn dwi'n mynd i sôn wrth chi am heddiw ydi yr crys yma. A ma'r crys yma wedi bod efo fi ers blynyddoedd. Nes i brynu hwn mewn siop yn Aber y Rhywbeth o'r enw Cafe Society, dych chi'n cofio hwnna? Dydi o ddim yna ddim mwy, ond dwi'n credu nes i dalu pump punt am hon, a mae o dal efo fi. Faint, dwi methu neud maths, faint o flynyddoedd? Tua 13 o flynyddoedd wedyn, mae o dal efo fi. Dwi ddim 'di edrych ar ôl hi yn lot, ma' 'na deodorant stains a pethe horrible fel 'na, a mae angen smwddio, ond dwi wrth fy modd efo hon, achos mae o'n rwbeth dwi'n gallu gwisgo efo par o siorts bach fel heddiw. Yym. Ia, a dwi yn licio wledydd. Rhywbeth arall mae pobl yn sylwi ar pan maen nhw'n gweld y reil ddillad yma ydy mae yna lot o sequins. Dwi'n gwybod yn draddodiadol mae sequins yn cael i feddwl am rhywbeth eitha merchedau. Dwi in touch efo fy feminine side. Dwi jyst yn licio nhw achos maen nhw'n eitha dramatic a maen nhw'n eitha hwyl a mae gennau hwn sef trwsus eitha jazzy. Streip coch lawr yr ochr. Dwi dim ond 'di gwisgo rhaid unwaith a dwi ddim yn credu na'i siŵr o fod dim gwisgo nhw eto hefyd. Fel joggers ydyn nhw, ond ma' nhw'n eitha baggy. Be' swn i'n licio ydi cael nhw wedi teilwra, ond hashtag pres, does gennai ddim pres i wneud hynna ar hyn o bryd. Ia, ma' rhein yn hwyl, ond swn i'n licio cael nhw bach mwy fitted. Symud mlaen! Sgwrs i hwn, yr t-shirt yma, gan artist, ffrind fi o'r enw Tommy Rowsell. Wyneb fi ydi hwnna. Dwi ddim yn edrych fel 'na ddim mwy, ond ni'n arfer. Nes i ffindio Tommy trwy watshad First Dates, y rhaglen ar Channel 4. Nes i stalkio fo ar Instagram, wedyn gyrru DM, a wedyn nath o neud hwn iddo fi. Mae o'n artist rili talentog. Nes i wisgo hwn yn Steddfod Môn. Dwi'n rili licio fo. Hefyd, 'na ddangos hwn, ma' Tommy wedi neud hwn i fi hefyd. So ma' hwn yn Jacket denim, vintage, a ma' Tommy wedi rhoi'r panel yma fewn arno fo, so y zebra yma, sydd yn rili rili cwl, eto animal print, so ma' hwnna'n rili cwl, zebra ar y cefn. Ond ma' raid i fi ddeud, ma'n eitha neis cael teithio'r wlad! Dwi'n licio bargeinio ond dwi ddim yn licio gwario lot ar ddillad, un o'r hoff lefydd dwi'n licio mynd i siopa ydi TK Maxx, Dwi gwbod dydi lot o bobl ddim yn licio fo achos does gynnyn nhw ddim mynedd. Dwi'n un o'r pobl rili trist 'na sy'n licio treulio prynhawn jyst yn mynd trwy racs, ti'n gallu ffindio pethe amazing yna. Fel hwn, na i ddangos hwn. Ges i'r outfit cyfan yma, so ma' gynnon ni trwsus fan hyn a crys o TK Maxx am faint nes dal, nes dalu wyth punt am y trwsus a pump punt am y crys. Un deg tri punt am outfit cyfan, 'di hynna ddim yn ddrwg. O'n i 'di gweld y trwsus 'ma yn TK Maxx Caerdydd, ond nes i ddim prynu nhw, a wedyn o'n i'n digwydd bod yn TK Maxx yn Bangor, a oedden nhw'n siap bach, so nes i brynu nhw ar pris, nes i fynd am swper y noson yna i La Marina yn y Felinheli, oedd o yn lyfli neis. Symud 'mlaen, o ma' gynna ni hwn. yr siwt yma. Siwt blodeuog 'di hon. Nes i brynu hon, ma'r trwsus yn fan 'yn hefyd, ar gyfer priodas ffrind fi. Dim ddrud, ASOS oedd 'i. Neu ASOS, be' 'dych chi'n ddeud? ASOS neu ASOS? Dydi o bois? Nadi. So o'n i trio cadw pethe yn eitha plain, o'n i'm isie roi lot o'm byd, so jyst crys gwyn. Ma' hon yn ca'l 'i referio fel as him in the suit, achos yn ystod y priodas o'n i yn dyst, so o'n i'n witness, o'n i'n gor'o' seinio'r tystysgrif priodas. A oedd y ddynes oedd yn officiatio'r briodas wedi anghofio enw fi, felly pan oedd o'n bryd i fi fynd fyny nath hi jyst mynd oh him in the suit. So dwi'n credu bod 'na'n eitha good thing os ti mewn priodas a ma' rywun yn cofio oh it's the suit. Yr peth ola dwi isio sôn wrth chi ydi'r dau peth ola dwi 'di prynu a dwi heb 'di gwisgo nhw eto. So ma' gennon ni'r Crys yma o ASOS, ASOS. Ges i voucher penblwydd gan 'y mrawd i a'i gariad, diolch yn fawr. Nes i brynu hwn, ma' hwn yn oversize, yym eitha nineties feel iddo fo, ma'r ysgwydde yn dropped shoulder, so ma'n rhoi'r baggy vibe 'na. A'r peth ola ydi'r top yma. Be' sy'n neud gwmpo-, o ma' het yn mynd i cwmpo ar 'yn llawr. Newn ni drio hyn eto. Yr peth ola nes i brynu hefyd ydi'r top yma o Urban Outfitters. Mae detail bach rili neis yn fyna a hwn ar cefn ma'n deud Kitsch yn fyna. A nai ddeud stori chi am Urban Outfitters. O'n i yn Manceinion a o'n i 'di gweld y top 'ma o'n i'n rili licio fo, oedd o ddim yn size fi, o'n i 'di gweld lot o bethe o'n i'n licio ond ma' Urban Outfitters yn eitha drud, dwi ddim yn siopo 'na'n amal. Oedd y pobol yn y siop yn rili rili rude. A dwi'n casau pobl rude mewn siopa, does dim angen bod o gwbl. Oedden nhw 'di neud fi mor flin, nes i jyst mynd o'na heb prynu ddim byd. Ond o'n i'n rili rili rili licio'r top yma, ond do'dd seis fi ddim yna, so o'n i methu cysgu'r noson 'na, so es i ar y we, a oedd hon yna. So dyna ni ar y rêl ddillad o IKEA, gobeithio bo' chi wedi mwynhau, a diolch yn fawr am wylio, a dyna ni. Ta-ra!